צוויי קוועשטענס וואס איז אריין געקומען וואס איך גיי היינט עדרעסן וואס איך פיל אז באמת איז תלוי הא בהא און ס'איז אינטערעסאנט אז מ'האלט פאר ראש השנה פאר א יום הדין מ'געבט א דין וחשבון און אלע ביידע פון די קוועשטענס פון די שאלות איז רילעיטעד צו עירנינגס וואס בעסיקלי עירנינגס איז די צייט וואס די קאמפאני דארף געבן א דין וחשבון וויאזוי די לעצטע קווארטער איז אריבער געגאנגען די לעצטע דריי חדשים די לעצטע פערטל יאר און זאגן וואס ס'גייט זיין ווייטער לויט זייער פערספעקטיוו וויאזוי זיי קוקן עס אן פאר די נעקסטע דריי חדשים. באלד וועלן מיר אונז אריינגיין מער אין דיטעלס פון דעם, אבער לאמיך קודם אדרעסן די צוויי קוועשטענס, און כ'וויל דיך אויך דערמאנען אז אויב דו ווילסט באקומען אפדעיטס איבער סעשאנס, קליינע מיני לעסאנס וואס איך גיי אנהייבן במעט השם גלייך נאך יום טוב ארויסצושיקן פאר איבער די אפשענס מארקעט, קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש בי על או דזשי און קענסט דיך דארטן סובסקרייבן צו באקומען די לעסענס וואס איך גיי ארויסשיקן, און אויב האסטו א קוועשטן וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן איז די טעקסט מעסעדזש דארף ווערן געשיקט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. סאו לאמיר אנהייבן מיט די ערשטע קוועשטן און לאמיר אונז אריינגיין צו די צווייטע און נאכדעם וועל איך משלב זיין די ענפער פאר אלע ביידע. נאמבער וואן, די ערשטע קוועשטען, קענסטו זיין מוחל קלאר מאכן די וויכטיגקייט פון ערנינגס דעיס און וויאזוי טרעידן אפשענס אויף די דעיס, די טעג וואס זענען קלאוס צו די ערנינג קאלס? איך מיין אז איך געדענק האסטו איינמאל געזאגט אז דו זאלסט שטיין ווייט פון טוהן אפשענס טרעידס ביי ערנינג דעיס, סאו אויב דו קענסט זיי מוחל קלאר מאכן איי עפרישיעט ווערי מאטש די גוט געלט פראגראם קיפ איט אפ אקעי. דאס איז קוועשן נאמבער וואן סאו נאכאמאל קוועשן נאמבער וואן איז דו ווילסט האבן א קלארקייט די וויכטיגקייט וואס סהאט צו טון מיט עירנינג דעיס און טרעידן אפשענס ארום די טעג פון די עירנינגס דעיס אקעי און כהאב אמאל געזאגט מזאל שטיין ווייט וויל ער אביסל קלאר מאכן נעקסט שאלה נאמבער צוויי. קודם כל וויל איך מיך באדאנקען פאר אלע אינפארמאציע וואס דו געבסט מיר דא אויף דעם קנעפל, פארוואס ווען איינער האט א שטארקע געפיל אז עפעס א געוויסע סטאק גייט ארויפגיין, גייט ער קויפן אפשענס, וואס גייט זיך אין דעם מער לוינען ווי אינוועסטירן אין די קאמפאני זעלבסט? האסט דאך ביי איינע פון די שיעורים געזאגט אז רוב מענטשן וואס קויפן אפשענס דערלייגן זייער געלט. שאלה טובה שאלת, סאו האסט געפרעגט א גוטע שאלה, פארוואס זאל א מענטש קויפן אפשענס ווען אונז האמיר געשמועסט אז רוב מענטשן וואס קויפן אפשענס דערלייגן זייער געלט, סאו פרעגט דער שואל קויפט פלעין סטאק פון די קאמפאני, סאו לאמיר איבערגיין די צוויי קוועשטענס וואס איז תלוי הא בהא און כ'וועל מאכן אפאר הקדמות און נאר ווען מיר צוריקקומען מיין איך אז ס'וועט זיין זייער קלאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו קודם לאמיר אונז נאכאמאל איבערגיין וואס מיינט ערנינגס, אקעי? נישט יעדער איינער איז שוין אויף דיין לעוועל, דו ווייסט שוין וואס ערנינגס איז, און דו ווייסט שוין וואס ס'מיינט טרעידן ארום ערנינגס, דו פארשטייסט שוין אביסל די ריסקס, און לאמיר צוריקגיין צו די אלף בית, וואס מיינט ערנינגס? ערנינגס בעיסיקלי מיינט, יעדע קאמפאני וואס ס'ווערט פאבליקלי טרעידעד, דאס מיינט אז ס'איז אויף די סטאק מארקעט וואס מ'קויפט און מ'פארקויפט שעירס, איז דא פיר מאל א יאר, יעדע דריי חדשים, איז פיר מאל א יאר וואס די קאמפאני דארף ריפארטן וויאזוי איז דורכגעגאנגען די לעצטע דריי חדשים און וואס עקספעקטן זיי, וואס זענען די עקספעקטעישאנס, די ערווארטונגען, פאר די נעקסטע דריי חדשים, ק ס היום הדין. ביי די וועי, ערגעץ האב איך געליינט אין די לעצטע פאר טעג אז טראמפ האלט אז מען דארף עס טוישן צו יעדע זעקס חדשים, צוויי מאל א יאר, און ער גייט טון אין דעם, קען זיין ער גייט מצליח זיין עס צו טוישן צו יעדע זעקס חדשים, וואס קען זיין א בענעפיט פאר געוויסע, און א חיסרון פאר געוויסע, ווענדט זיך לויט וואס דו טוסט אין די סטאקס און די אפשענס מארקעט, באט ער האלט אז פארוואס וואס איז די פאוקעס, א סי אי או פון א קאמפאני וואס איז פאבליקלי טרעידעד האט א ריספאנסיביליטי צו מאכן פראפיט פאר זיינע שעירהאלדערס, בעיסיקלי די שעירהאלדערס זענען שותפים פון די קאמפאני, ער דארף מאכן זיכער אז די שותפים זיינע די אלע שעירהאלדערס זאלן מאכן א פראפיט, איז אויב איז דאס זיין ריספאנסיביליטי, די וועג וויאזוי מען מאכט א פראפיט איז דורכדעם ס'דא אפאר וועגן, איינס פון די וועגן איז דורך דעם וואס די פרייז פון די סטאק גייט ארויף, וויאזוי גייט די סטאק פון די פרייז ארויף? דורך דעם וואס די קאמפעני איז העלטי, ס'מאכט גוט געלט, ס'האט גוטע פראדוקטס, יעצט אויב דיין פאוקוס פון די קאמפעני איז אז דריי חדשים ארום ווען מ'גייט ריפארטן די עירנינגס זאל ער קענען זיך אויפשטעלן און זאגן רבותי אונז זעמער אזוי פראפיטעבל, רבותי אונז זעמער אזוי סטראנג, אונז זעמער אזוי שטארק, הער אהין, דאס גייט ארויפדרייוון די וועליו פון די סטאק, און מען גייט אים אנקוקן, wow א גוטע סי אי או, ער האט ארויפגערוקט די וועליו פון די סטאק, די פראבלעם איז אבער אז אנשטאטס ער זאל פאוקעסן אויף ראנען זיין קאמפעני א העלטי קאמפעני, דארף קוקן מער אויף די לאנג טערם, אנשטאטס ער זאל פאוקעסן אויף די לאנג טערם, דארף ער זיין ביזי פאר א ריפארט וואס ער דארף געבן יעדע דריי חדשים, וואס דאס קען אים דיסטרעקטן, עס קען אים מאכן. אפמאכן געוויסע דעסיזשענס וואס עכט פאר די קאמפאני וואלט ווען געווען בעסער אז מען קוקט נישט אויף די פראפיט פון יעצט, מען קוקט נישט אויף די שארט טערם געין און מען קוקט מער אויף די לאנג טערם פערספעקטיוו, אבער דער מענטש האט פרעשור, דער סי אי או האט פרעשור ווייל אין דריי חדשים מוז ער געבן א ריפארט, סאו קען זיין אסאך מאל וועט ער פארקוקן פון א זאך וואס איז באמת די טובה פון די קאמפאני ווייל ער מוז געבן די ריפארט. סאו וועגן דעם, טראמפ האלט אז ס'איז בעסער אז מ'זאל עס מאכן יעדע זעקס חדשים, און איך מיין אז ער וואלט ווען עכט געהאלטן אז מ'זאל עס מאכן יעדע פאר יאר, נאר ער קען נישט גיין תפסת מרובה לא תפסת, קען ער דאס נישט טון, און ס'איז פונקט גוט אזוי ווי איך האב געשמועסט אין אונזער צייט, וואס איך רעקארד יעצט דאס איז די לעצטע שמועס פון תשפ ה, און. און נעקסטע שמועס וועט זיין מיטן אייבערשטנס הילף געזונטערהייט תשפ א וואס יעדער איינער טראכט יעצט פון די דין וחשבון וואס מען גייט געבן להבדיל וויאזוי די יאר איז אריבער וויאזוי האסטו אראפגעגעבן די יאר פיין סאו דאס איז וואס די קאמפאני טוט יעדע דריי חדשים סאו פאר די עירנינגס ווייסט קיינער נישט וואס גייט זיין די נומבערס וויאזוי גייט די סטאק ריעקטן אבער געווענליך אויב ס'איז דא א גרויסע נייעס פון א קאמפעני, עספעשעלי ווען די רעדסט פון א הייפ קאמפעני, ס'איז דא קאמפעניס וואס יעדער קוקט אויף דעם, היינט צוטאגס ווען איך רעקארד דאס איז עס נווידיא, טעסלע איז שוין אפאר יאר וואס יעדער קוקט, אייביג איז עס דא עפעס נייעס, עפעס קאכט זיך אין טעסלע, סאו ס'איז דא די קאמפעניס וואס יעדער איינער קוקט אויף דעם, נאר מ'דא די קאמפעניס וואס מ'קוקט נישט צו סאך אן, ווייסט נעמסט אזא קאמפעני ווי עפעס א ווערייזען ווייערלעס, יו פי עס, אפשר יעצט איז עס מער אין פלעי יו פי עס, באט בקיצור ס'דא קאמפעניס וואס זענען בארינג קאמפעניס, בעסיקלי זיי פראוויידן עלעקטעריסעטי, זיי זיי מאכן שוין די זעלבע זאכן פאר די לעצטע פאר יאר, יעדער ווייסט מער ווייניגער וואס זענען די וויאזוי די קאמפעני גייט ארויף, עי טי ענד טי, נישטא קיין גרויסע עקסייטמענט אין דעם, סאו אבער אין די קאמפאניס וואס ס'איז דא עקסייטמענט וואס יעדער איינער קוקט ארויס wow וואס איז די נייע זאך וואס ער גייט ברענגען עמעזאן די אלע מיני קאמפאניס ווען ס'קומט פאר עירנינגס איז דא זייער אסאך דימענד אין די אפשענס מארקעט, דימענד אין די אפשענס מארקעט מיינט בעסיקלי אזוי אויב איינער וויל אינוועסטן אין די סטאק גייט ער און אינוועסט אין די סטאק אין א גוטן טאג קאסט אים דארטן וויפיל ס'קאסט אים די וועלט די סטאק, יעצט ער נעמט א גרעסערע ריסק פאר עירנינגס ווייל אויב די קאמפעני גייט ריפארטן מיסט עירנינגס אדער א עקספעקטעישן א פארקעסט וואס איז אנדערש ווי די מארקעט רישט זיך קען אראפפאלן די סטאק, אבער אין די אפשענס מארקעט איז די ריסק סאך סאך מער, פארוואס? ווייל וויבאלד ס'איז דא סאך מער דימענד ווייל רוב מענטשן וואס גייען. אריין אין די סטאק וועגן עירנינגס גייען גיין אין די אפשענס מארקעט נישט אין די סטאק וואס באלד העמער אונז זעהן פארוואס, די מארקעט מעיקערס ווייסן דאס און זיי רוקן ארויף אימפלייד וואלעטיליטי זייער שטארק, אימפלייד וואלעטיליטי בעסיקלי מיינט וויפיל סגייט זיך טשעינדזשן די סטאק פון היינט ביז מארגן, סאו אויב סאיז עקספעקטעד אז סאיז דא א שטארקע מעגליכקייט אז סזאל זיך טשעינדזשן שטארק די וועליו פון די סטאק, און די אפשען וועליו איז דאך בעיסד אויף די וועליו פון די סטאק, איז די פרייזן פון אפשענס גייען זיך טשעינדשן עקארדינגלי, סאו לאמיר טראכטן א משל א מינוט, לאמיר טראכטן ווען דו ווייסט דו ווילסט פארקויפן א אפשען פאר איינעם אז ער קען אפקויפן די סטאק פון דיר פאר הונדערט דאלער לאמיר זאגן, און דו ווייסט אז מארגן איז דא א טשענס אז די סטאק גייט זיין הונדערט און צען דאלער, א טאג פארדעם איז געווען א טשענס אונטער נארמאלע אומשטענדן די סטאק זאל זיין הונדערט און דרײַ דאלער און דו געסט אים א גאראנטי צו פארקויפן די סטאק פאר אים פאר הונדערט דאלער און די סטאק איז געווען א עקספעקטעישן אז ס'קען אנקומען צו הונדערט און דרײַ וואלסטו געזאגט אקעי יו נאו וואט געב מיך איין דאלער פאר א סטאק, כ'בין מסכים דיך צו געבן די גאראנטי דיך עס צו פארקויפן פאר הונדערט דאלער, אבער ווען די מארקעט איז אזוי וואלעטייל און ס'איז דא א געוויסע עקספעקטעישן אז די סטאק קען אנקומען צו הונדערט און צען דאלער ווייל מארגן גייט זיין עירנינגס און ס'קען זיין ביי עירנינגס איז דא סאך סאך א שטערקערע טשענס אז דאס גייט אנקומען צו הונדערט און צען דאלער, אפשר וואלסטו דאס נישט געטון פאר אונטער הונדערט און פאר אונטער פינף דאלער וואלסטו אים נישט געוואלט געבן די גאראנטי ווייל דו נעמסט זייער א גרויסע ריסק, פארוואס טוסטו אויב די סטאק קומט אן צו הונדערט און צען דאלער און דו מוזט אים עס געבן פאר הונדערט דאלער, סאו פאר פינף דאלער נעם איך די ריסק, אקעי באט נישט פאר הונדערט און נישט פאר איין דאלער, סאו דאס מיינט אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף ממילא ווערט אפשענס סאך סאך טייערער, יעצט טראכט אריין, דו אלס די אפשען בייער אויב דו גייסט אים צאלן פינף דאלער ווייל דו טראכסט אז ס'גייט אנקומען צו הונדערט און צען דאלער, די ערשטע זאך אויב קומט נישט אן די סטאק צו הונדערט און פינף האסטו דערליי געלט ווייל די פינף דאלער באקומסטו נישט צוריק, נאך הונדערט און פֿינף אויב דו ביסט געווען גערעכט דעמאלטס פאנגסטו אן צו מאכן געלט. סאו קומט דאס אויס אין אנדערע ווערטער אז דו צאלסט מורא'דיגע טייערע פרימיום פאר עירנינגס ווייל ס'איז עקספעקטעד א שטארקע מאוו, אימפלייד וואלעטיליטי איז זייער שטארק סאו אפילו אויב דו ביסט גערעכט און ס'גייט ארויף אסאך מאל איינער זעהט wow כ'בין געווען גערעכט כ'האב געוויסט ס'גייט ארויפגיין אקעי נישט הונדערט און צען אבער איך האב געוויסט ס'גייט ארויפגיין קלאפסט דיך שוין אין די פלייצע אז דו ווייסט ס'געוויסע ס'גייט ארויפגיין און דו זעסט אז ס'איז ארויפגעגאנגען צו הונדערט און פֿיר דאלער הונדערט און פֿיר אהאלב דאלער wow איך בין געווען גערעכט מיט דירעקשאן און איך געדענק אז ווען איינער קויפט א קאל אויב ס'גייט ארויף מאכט ער געלט און מסתם גייט ער מאכן געלט און דו טרעפסט דיך נעקסטע צופרי אין דיין אקאונט און דו זעסט דו האסט פארלוירן געלט קענסט נישט פארשטיין וואטס גאוינג אן העיר איך האב געקויפט א קאל און איך געדענק ווען איינער קויפט א קאר מאכט מען געלט אויב ס'גייט ארויף, און ס'איז ארויף געגאנגען, און איך האב דערלייגט געלט, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז אזוי ווי דו האסט גענומען א באלון וואס איז אנגעפילט מיט לופט און דו האסט אריין געפאנטשט א נידל אין עס, אופס, עס האט צובאסטעט די גאנצע באלון, וואס פארוואס? די באלון איז געווען די עקספעקטעישן אז ס'גייט ארויף גיין שטארק און מענטשן זענען געקומען קויפן, דאס אלעס איז צופאלן, ס'איז שוין ארויסגעקומען ערנינגס, יעדער איז רואיג, יעדער ווייסט וואס די ריזאלט איז, יעדער ווייסט די תוצאה פון די עירנינגס, סאו די גאנצע איי ווי, די אימפלייד וואלאטיליטי האט קאלעפסט, און די אפשן קען פארלירן דיין וועליו זייער זייער שטארק, און און דו האסט געצאלט פֿינף דאלער, און קען זיין ס'איז ווערט יעצט פֿופֿציק סענט, ס'איז ווערט א דאלער, וואטעווער, ס'איז זייער ווייניג ווערט, ווייל ס'איז נישט ארויפגעגאנגען מער ווי הונדערט און פֿינף דאלער, ווען ס'וואלט ארויף הונדערט און צען דאלער וואלט עס ארויפגעגאנגען אפשר די וועליו נאך מער, אקעי, דאס איז וואס איז געשען ביי עירנינגס, ממילא וועגן דעם זייער אסאך מאל ווען איינער אינוועסט אין א סטאק פאר אין א אפשען פאר ערנינג צאלט ער די אלע הייפ צאלט ער פאר דעם און נאכדעם ווען די הייפ גייט אוועק האט ער פארלוירן זיין געלט. סאו טרעידן ארום ערנינגס איז זייער זייער א ריסקי זאך אבער סאיז אויך דא א פאטענשעל פאר א ריזיגע ריווארד ווייל לאמיר זאגן סגייט ארויפגיין צו הונדערט און צוואנציג דאלער הונדערט און דרייסיג דאלער ביז די לבנה, הו נאוס ווי ס'גייט ארויף גיין, סאו האט עס א ריווארד, אבער אנפארטשענעטלי רוב נייע טרעידערס צום סוף פארלירן זייער געלט ווייל די אדס זענען אגענסט זיי, ווייל דארפסט פארשטיין א זאך, די ס'איז דא א געוויסע וועג וויאזוי די מארקעט גייט, און די פרייזן און די אפשענס איז שוין אריינגעפעקטערט די זאך פון אז ס'איז דא עקספעקטעישן אז ס'גייט ארויפגיין זייער שטארק ממילא צאלסטו שוין פאר דעם, ממילא רוב אפשען ביי איז דערלייגן געלט. יעצט וכאן הבן שואל עסטו פרעגן פארוואס זאל איך דעמאלטס אינוועסטן אין די אפשען לאמיך גיין גלייך צו די סטאק. די סיבה פארוואס אינוועסטערס גייען אסאך מאל, אינוועסטערס, טרעידערס, וואטעווער יו וואנט טו קאל דעם, גייען אסאך מאל צו די אפשענס מארקעט און נישט צו די סטאק איז ווייל ס'איז דא א געוויסע סטראנג פילינג אז די סטאק גייט ארויפגיין גייט ער נעמען לעווערידזש, לעווערידזש מיינט אז מיט א קלענערע סכום געלט קען ער אקאמפלישן די זעלבע זאך וואס ער וואלט אקאמפלישט מיט א גרעסערע סכום געלט, למשל אנשטאט צו קויפן צען טויזנט דאלער סטאק קען ער קויפן פאר פֿינף הונדערט דאלער א קאל אפשן און מיט די זעלבע פֿינף הונדערט דאלער קען ער קאנטראלן הונדערט שעירס אנשטאט צען טויזנט דאלער, אדער קען ער נעמען די זעלבע צען טויזנט דאלער און קאנטראלן צוואנציג מאל די סייז, קען ער קאנטראלן לאמיר זאגן צוויי טויזנט שעירס, סאו ער האט סאך מער וואס ער קען טון, אוודאי די ריסק איז אבער סאך סאך גרעסער, ווייל אפשענס האט עקספיירעישן דעיט, און ס'האט אימפלייד וואלעטיליטי בפרט פאר עירנינגס, סאו אויב די מאוו גייט נישט אין דיין דיירעקשן שנעל מיט א שטארקייט, דעמאלטס קענסטו פארלירן הונדערט פראצענט וואס דו האסט אריינגעלייגט, ווען דו האסט סטאק, לכל הפחות בלייבסטו מיט די סטאק, קענסט ווארטן ס'זאל ארויפגיין, האסט אפשענס וואס דו קענסט טון, ממילא ווען דו האסט א עקספיירעישן דעיט און די סטאק גייט נישט אזוי שנעל, איז די און רוב מענטשן פארשטייען נישט אויך נישט די טיים דיקעי, ס'ווערט אנגערופן אין די אפשענס לענגוויטש טעארי אז וויבאלד ס'איז דא עקספיירעישן ווי נענטער ס'קומט צו די עקספיירעישן אלץ ווייניגער איז עס ווערד און ס'האט אסאך וואלעטיליטי און ער טראכט wow קוק אנשטאט צען טויזנט דאלער געווינען מיר הונדערט דאלער אדער אנשטאטס הונדערט טשעירס קאנטראל איך צוויי טויזנט טשעירס, קוקט איר עס אן פאר א נאו ברעינער, wow ס'לוינט זיך ס'איז אזוי ביליג עס צו טון, ממילא קויפט ער קאל אפשענס, אין רעאליטי האט ער האט ער געטון זייער א ריסקי זאך, וועגן די עקספיירעישן דעיט און וועגן די איי ווי קראש, דאס מיינט די אימפלייד וואלעטיליטי קראשט איז פלאצט זיך די בלון, ממילא קען ער דערלייגן צום סוף חס ושלום זיין גאנצע געלט. ולמעשה אלע ביידע שאלות וואס מ'האט דא אדרעסט פריער האט געדיעלט מיט די סעים אישו, טרעידן אפשענס פאר א גרויסע עקספעקטעד מאוו ווי למשל עירנינגס, סאו אראונד עירנינגס אין די צייט פון עירנינגס קויפן אסאך מאל מענטשן אפשענס זיי האפן עפעס א לאטערי ס'גייט קומען wow באט דאס איז עקזעקטלי ווען די אפשענס איז די מערסטע עקספענסיוו און זו האסט די מערסטע טשענס צו פארלירן געלט און צו קויפן קאלס אנשטאטס סטאקס קען פילן אטרעקטיוו, באט אויב דו פארשטייסט נישט גוט וויאזוי וואלעטיליטי ארבעט, וויאזוי טיים דיקעי ארבעט, גייסטו מאוסט פראבעבלי פארלירן געלט, און פארוואס זאלסטו פארלירן געלט? דו סעטסט דיך אויף פאר גרויסע לאסעס, און פון די אנדערע זייט אויב דו ווייסט וואס דו טוסט, אסומינג דו ווייסט וואס דו טוסט, דעמאלטס קענסטו האבן א בענעפיט פון לעווערידזש אז דו קענסט קאנטראלן אסאך שעירס מיט ווייניגער געלט אבער די ריסק איז צו פארלירן דיין גאנצע געלט זייער שנעל חס ושלום. לאמיר נאר שנעל צוריק גיין צו די שאלה מאכן זיכער ס'איז גוט פארענטפערט, קען יו פליז קלעריפיי די וויכטיגקייט פון ערנינג דעיס און טרעידן אפשענס אויף טעג וואס זענען קלאוס צו ערנינגס? כ'דענק דו האסט געזאגט דו זאלסט שטיין אוועק פארוואס? אקעי דעיס איז מיינעך פארענטפערט, שטיי אוועק פון עס ווייל דו גייסט איבערצאלן זייער אסאך געלט און ס'איז זייער שווער צו מאכן געלט, דו דארפסט זיין הונדערט פראצענט גערעכט אויף א מעסיוו וועג, אין א שנעלע צייט כדי צו מאכן געלט. צווייטע שאלה איז געווען פארוואס זאל איינער ווען איינער האט א שטארקע געפיל אז א סטאק גייט ארויפגיין זאל ער קויפן אפשענס, גיי גיי פלענק פארקויף די סטאקס, קויף די סטאקס, יא דו זאלסט טאקע גיין ענדערש קויפן די סטאקס, אבער די סיבה פארוואס מענטשן גייען צו אפשענס איז וועגן לעווערידזש, זיי קענען מיט ווייניגער געלט קאנטראלן די זעלבע אדער סאך מער פון די שעירס, אבער אזוי ווי דו זאגסט, שטיי ווייט פון עס ווייל מען קען דיר לייגן געלט. נאכאמאל אז דו האסט א שאלה וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן, עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, און אז דו ווילסט באקומען פון אנגעהויבן פון נאך יום טוב בעזר השם יתברך, דער אייבערשטער געב אונז געזונט און כח, סעשאנס, לעסאנס, מיני לעסאנס אויף די אפשענס מארקעט, סובסקרייב דיך צו חיימעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש בי על או דזשי פאר איך ענדיג וויל דיר אנווינטשן א כסיווע וכסימה טובה א גוט געבענטש יאר א יאר וואס דו זאלסט מאכן געשמאק פרנסה גוט געלט מיט אסאך הרחבת הדעת א יאר וואס דו זאלסט האבן די ריכטיגע פריאריטיס אין דיין לעבן זאלסט פארשטיין וואס מיינט משפחה זאלסט פארשטיין וואס מיינט לימוד התורה זאלסט פארשטיין וואס מיינט תפילה זאלסט פארשטיין וואס ס'מיינט וואטשן אויף מתנות וואס דער אייבערשטער געבט דיך, ווי למשל אז דער אייבערשטער געבט דיך אפאר איבעריגע דאלער, וואטש אויף עס, זיי קעירפול, טו נישט קיין סטופיד זאכן מיט עס, א יאר וואס דו זאלסט טשערישן די רילעישאנשיפס וואס דו האסט אין דיין לעבן, דער אייבערשטער געבט דיך א ווייב, דער אייבערשטער געבט דיך א מאן, דער אייבערשטער געבט דיך קינדער, דער אייבערשטער געבט דיך חברים, נעם עס נישט פאר גרענטעד, טשעריש עס, ענדזשוי עס, זיץ חודש תשרי, די הייליגע ימים טובים, און פארברענג מיט די משפחה, און דער אייבערשטער זאל דיך העלפן זאלסט האבן א געבעלענסטע, געשמאקע, גוטע לעבן תשפ א פ וו און ביאנד פאר דיר און פאר דיין גאנצע משפחה און פאר גאנץ כלל ישראל, העמער זיך זעהן אין מיר תשפ נעקסטעס יאר נאכאמאל.